Wel, mae diwedd y byd yn dwad. Ti'n newyddion drwg iawn i mi. Achos pan fydd cymdeithas yn chwalu Rax, mewn tua tair wsos falle, does na neb am dalu fi am sgwennu englyn, agos. Yn y cyfamser, dw i'n hunan ynysu, fel hogyn da. Dw i'n trio gadw'n brysur. Tri deg wyth. Cadw mewn cysylltiad efo aelodau hŷn o'r teulu. Hiya Mam, dych chi'n cadw'n saff? Be dych chi'n feddwl, dych chi'n tŷ Anti Margaret? Ewch adra wir! Diom ots gin i os dwi di neud bara brith. Na, dwi'm isio siarad efo hi. Helo Anti Margaret, sut dach chi? Be sy'n drist ydi, fel rywun sy'n gweithio adra pryn bynnag, cyn lled mae mywyd i di newid. Yr unig wahaniaeth dwi di sylwi arno fo go iawn ydi fod y we gymaint sloddach, ch'mod, pawb yn gweithio adra ac yn dwyn y broadband i gyd. Wel, ma nhw'n deud na gweithio adra ma nhw, ond dwi'n gwybod na gwatsiad Netflix a cwyno ar Facebook ma nhw go iawn. A tibod pam fi di hwnnw? Felly o ran 'y ngwardrob hunan ynysu, dwi 'di mynd am rwbeth a elwir yn pandemic chic, yy sef yy top pyjamas a la Hwd Babi a pâr o siorts nes i brynu pan o'n i dal yn y coleg. Hyfryd iawn. Swn i'n licio deud bod gen i hiraeth am fynd i'r pyb efo ffrindiau. Hei, iechyd da ti boi. Ie? Ie? Wel, lawr o'n goch, ie? O. Ond os ti'n onest, dwi'n wedi gwneud hynna ers 2016. Mae yna ddau brif weinidog nôl. Y gwir ydy, os ydym yn ymffliwt arnyn ni, does na neb yn beirdd a'n llenorion ni am ein gneud hi, nagos? Heblaw ella man Ann Steffan Ros. Bydd hi'n iawn, dwi'n siŵr. Geith hi fita llygod mowr a tyfu dail a ballu. Dwi'n rhy dew i ddal llygod am fowr, a dwi'n rhy ddiog i dyfu dail. Mae nhw wedi canslo Steddfod yr Urdd. Dwi fawr a chri yn fwy na'r ti, A fi 'di'r deinosor! Maen nhw wedi canslo Glastonbury. Dim bod hynna'n effeithio ni, nadi? Na. A maen nhw wedi canslo Tafwyl, a sy'n biti achos o'n i wir yn edrych ymlaen at dalu chwethunt yn beint a yfed mewn cae llawn o gyfryngys. Hmm? Dwi ddim yn mynd i ddeud hynna am Betty George. Dwi'n gwybod be dwi'n mynd i wneud heb yn ffix lle fod gen i ni. A oes, heddwch! Nag oes! O, gyd ta! O, na, na, dwi'n gweithio'n galed iawn! Dwi'n mynd i orfod aros blwyddyn gyfa i weld pa ddyn gwyn dosbarth canol sydd wedi ennill y gadar. Dim ewros, Lenny, wrth gwrs. Ie. Yeah. Dim yn drist ydy. Ond cyfle i Joe Allen wella! Hwre! Joe Allen yw fy Michael Dylan a fe bob dydd. Dwi isio babis Joe Allen er bod hynny ddim yn wyddonol bosib. Maen nhw'n dweud y dylwn ni drio bod yn ddewr yn y cyfnod yma achos chwarae teg oedd yn teithio ni'n gorfod mynd i ryfel. Yr unig beth ydy, dydy hynny ddim yn lot o gysur i mi achos swn i'm yn para pum munud mewn rhyfel. Tydi beirdd ddim, sbiwch ar Hedd Wyn, dau funud, barod y cadur. Nes i brynu hanner cant o'r hein wrth dwytha. Ond dwi'n hecyn olau. Lle i drio i harba ti. Wps. Ella gwna i sgwini cwpl o gerddi, jyst rhaid gofn. Ella dod nhw'n handi gan ei clodydd pa bynnag warlord fydd yn rheoli Caerdydd ymhen ychydig o wythnosau. Neil McAvoy neu Hugh Tiswell neu rhywun. Ysgolor poen y casglwr pennau, y feirws gladdwr niferus ei gleddau, y tarwn nobl, bwytwr wynebau, nerthol dduwiol, atebwr gweddïau, y gŵr yr haul sy'n trigar hau i'w fraidd o, a ninna'n gwingo i ffoi rhag gangau. Reit, wel, mi ddyla hynny i fyny rhyw wythnos, bythefnos i ni. Gobeithio. Bob lwc i chi gyd.